Төнлә туды бу әсәр. Микулай дустым, Микулай күршем исемә төште. Бөтен безнең күршеләребез, Әшле абый, Марина апа, Микулай, Гена дәдәй, бөтен менә безнең урам, яме Мәскәү, безнең каршы Москвин дигән бер кеше бар. Кемдә туплангандыр инде менә шушы бөтен материаллар, кичерешләр, бик күп нәрсә, бик күп фактлар бу әсәрдә алынган үзебезнең гаиләбезнең тарихыннан. Аны менә Искәндәр бик яхшы белә. Минем киңәшчем булды Геннадий Максимов, бөтен Менә мин бүген әнигә дә сөйләп барам. Миңа бер бер тәнкыйть сүзе дә миңа әйтелмәде. Дөрес язмагансың, фәлән түгел. Геннадийга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул җентекләп тикшереп чыкты пьесаны. Ниндидер аның тәкъдимнәре булды. Берничә урынны без бергә үзгәрттек, җырларны карап чыктык, бүтәнесен дә. Менә шулайрак язылды бу әсәр. Үзеннән үзе ничектер килеп чыкты ул. Аннары аны э, бик зур игътибар булды э, театрлар тарафыннан, берничә театр э, кызыксыну белдерде. Һәм менә э, шөкер, ике театрда куелды. Минемчә, э, ике театрда да уңышлы бара спектакльләр. Ә мине бер нәрсә шатландыра, ул ике төрле, ике төрле спектакль, бөтенләй нык аерылып тора, режиссура ягыннан һәм инде актерлар ягыннан. Хуплана торган әйбер түгел, ул куркыныч әйбер. Куркыныч әйбер, беренчедән, бер генә артист, калган артистлар ял итәргә тиеш. Әйе бит, ә театрда ул коллектив әйбер, анда, анда бит партнерлык мөнәсәбәте. Һәм нигә бер генә артист, ул теге театрда. Аннан соң татар театры тарихында моноспектакльләр, алар һәрвакытта теге, ну, русча әйтсәк, не приветствовались. Курыкканнар аннан, һәр, һәр тарафтан да курыкканнар. Әйтик, әйтик, монодраманы үзләштереп карарга, ничек иттереп татар театрында ялкынны. Ул улай иде, бик кызык иде. Форма буларак, форма, монодрама, бер генә кешелек, бер генә кешелек. Ләкин пьесаны укып чыкканнан соң, анда берничек тә бер генә кеше була алмады ул. Чөнки Микулайның күңелендә, Микулайның башында анда Бик күп авыл халкының язмышы, то есть һәр күш аның әти-әнисеннән, әбисеннән алып, бөтен авыл һәм бөтен теге шушы авылда яшәүче бик күп халык килеп басты. Һәм куркып каласың бер кара вакытта, монда бит бик күп. Ничек аны бер артист Үзенең башыннан уздыралар. Ну, әлбәттә, форум буенча Мансур анда бик кызыклы әйбер тапкан. Маңына әйбер булгач, ул курчаклар аркылы, ягъни үзе эшләгән курчакларны эшләп, курчаклар эшләп, көн саен алар белән сөйләшеп, әңгәмә корып, теле корымас өчен, күңеле һәрвакытта үзенең милләтен танытыр өчен, бу курчаклар белән үлмәс өчен сөйләшә.
Мин укып чыкканнан соң, нигәдер шушы Микулай менә минем тормышка керде дә утырды ул. Мин аннан, мин аннан, мин аннан бер ничек тә аерыла алмадым. Режиссерлар артистлар белән эшләгән чакта күп вакытта рамкага кертәләр. Менә рамкага кертәләр дә, шушы рамкадан, ну, конечно, инде артык рамкадан чыга башласаң, анда тибеп кертмичә булмый ул, барыбер, берничек тә. Ә, э, Ренат Хасанович миңа менә 100 менә нинди э, э, менә үзегезнең нинди йолаларыгыз бар, нинди нәрсәләрегез бар, барысын да эшләргә бу миңа Рөхсәт бирде, тыймады. Кайсыбер җирләре белән килешеп бетәсем килмәде. Башта җегетләрне кертәсем килмәде. Моноспектакль булгач, ул бер генә кеше уйнарга кереште. Син генә бер белән Аннары ул кызларны, бер бер репетициягә киләм, камышлар арасында кызлар утыра. Ул камышны алып атасы килә башлады. Янәсе, мон, ә бит менә э, җәмәгать нәрсә генә әйтсәк тә, профессионал, профессионал инде. Шуңа күрә бөтен кеше дә режиссер булып бетә алмый шул. Режиссер күрә шул ул. Миңа бу спектакльгә кереп китүем дә, җырларны башкаруым башкаруы да авыр булмады дисәм дә була. Мин классик жанрда җырласам да. Шуңа күрә хәзер менә сезгә спектакльдагы

Һәм мин, Рудишә җегете. Ничегрәк булыр икән инде дип шулай икеләнеп тә каласың. Шуннан соң инде роль эләгүе бик зур бәхет. Бигрәк тә инде моноспектакль. Менә сөйләшеп утырабыз, театр тарихында юк. Әле безнең театрда беренче тапкыр әйме. Мондый бәхет кайчан була? Монда инде җиң сызганып, бөтен барлыгыңны бирелеп инде эшләргә генә кирәк. Шуны гына әйтәсем килә, Ринат әфәнде әйтә, бу спектакльне караганнан соң Фәнис белән Олегның чыгышларын тыңлаганнан, караганнан соң бер фикер туды, хәтта мин Мансур әфәндегә телефоннан да шалтыраттым. Әгәр дә моның татар вариантында эшләсәк иде, Но, хәзер шунда ук җавапны бирдегез. Юк, татар варианты кабул ителми. Мин моның белән килешмим. Ни өчен бүгенге көндә татар варианты кабул ителми? Чөнки сез крәшен вариантын карадыгыз. Менә минем әйтәсе килгән фикерем шул, Мансур әфәнде. Зур хөрмәт белән әйтәм. Чыннан да, башка Халыклар арасыннан да алып шушы проблемаларны хәл итеп була иде. Ә именно керәшеннәр арасыннан шушы геройны сайлап алып, без керәшеннәрне тагын да халыкка ачыграк якынайтканыгыз өчен рәхмәтне әйтәсем килә. Аннан соң тагын берәйләр, тагын берәйләр. Менә Николай мине узып әйтте инде. Чыннан да мин э, музыка, җырлар тәкъдим иткән идем. Аның Берсен әйтәм дә әле, менә Людмила Белоусова бик матур итеп аны яшь вакытында җырлый иде. Урам, урманнарга керсәң, сызгырып кер, бөгелмәгән агач калмасын, йөргән җирләреңдә ай матур йөр, сокланмаган кеше калмасын. Моның сүзләре дә, моның көе дә шулкадәр бер-берсенә тәңгәл килә. Андагы моң. Бу җырны да алган булсак, әлбәттә, Бу моноспектакльнең көче тагын да арткан булыр иде. Алга таба бер генә сүз әйтәсе кала, чыннан да, гәрчә мин үзем бу спектакльне карамасам да, менә сөйләүләре буенча тамашачыларның миңа уже җиткерделәр, әлмәттән сөйләделәр менә. Әлмәтнекеләрне караганнар, аннан Кариев исемендәге театрда караганнар. Чыннан да, бик көчле театр. Алга таба да бу театрга ак юллар телим. Рәхмәт.